namuntlha eka papa wa mina munghana wa mina n'wana wa mina bishop ngoveni na n'wingi wa mina eh? bishop phela i n'wana bishop in'wana i n'wingi eho eka n'wingi wa mina loyi n'wi rhandzaka loyi ni n'wi tsakelaka mama b mavito ya hina ya fana a ni hlamala ku wa bishop a ni rhandza ngopfu va ku mama b kasi mhaka ku va vita nsati wa vona eka n'wana wa mina soli makamu um ni dyondza swin'wana ka soli Hambi a tiveka wa titsongahata, wa tiveka na loko mo n'wi nanguta nanguta leswi a swi endlaka ka tivhidiyo a hi leswi a nga swona laha ni langutile ni ku va ta vulavula swin'wana a xi hleki mara loko mu n'wi kuma khonweni a ka ha ri soli makamu a mi u nga ni dlaya n'wananga a na ha ku tshembi u kurise vanhu vo tala ene u endla swilo swo tala a nga sungulangi namuntlha loko mo n'wi vutisa u sungule khale ni tshemba kun'wana swi nga olovi kambe namuntlha soli un'wani wa lava a tsakeriwaka swinene ngopfungopfu hala kaya mara ni dyondze ku na haleni um wa fika na mehe risimu ka nga si yendla hi mina mara ri kona i khala karhi a ni vitavita ni n'wi doja mara swi kahle ku loko hi karhi hi kula ku ta vana ndzhaku ka hina va hi vita ku va hi tirha na vona khensa n'wananga ene ni tiboha ku vhiki leri ni kona loko ni lava um ni ta dirayivha ni ta laha u nga kona u endla leswi u swi lavaka hi mina na ha hanya van'wani va swi navela va swi fikeleli eka nkata mina u kwini um phela happy u lo ni lava ka social media a tsala tsala tsala tsala va gungula xi za xi ni kuma Eh na khensa ka me na ku rhandza me na we va nge yi hambanisi south africa ya pfumela ku nga teka hi vanuna vo tala swi sungule ka soli swi tlulela va dyondzani um nghwambani n'wananga soli a na hi koho wa mehe swi gurupani gurupani leswi a mi tirhaka na swona a vo tala layani nge va hlayi um ni ya khensa mulimisi um hambi u vonaka ka tv ni dyondze ku wa titsongahata xikwembu xa hina xi lava swesweleswo ku na van'wana va ta va nga tangi laha va tivutisa swivutiso ku ni ya nghena ka tiphaseji ni ya nghena ematendeni me ni lava kwalaya hi laha me ni kulaka kona ene ni ta ta mfundhisi na ta mi seketela um va te ni ta ni ta motivate hayi lavan'wana ni ta va khensa hi nkarhi wa mina va te ni ta motivate um mfundhisi a va nga ni byelanga vuxokoxoko byo tala mara ni ye ni ya dyondza ku mfundhisi va kule va ri kahle va hetelela va nga ha voni ni ya ni ya dyondza ku n'wana wa mina na yena u kule kahle a endla mintirho leyi ni yi endlaka a hetelela a va xilema ni la ku vula ku swi ni dyondzise ku evuton'wini swilo swa cinca ene loko swi cinca u va u ri kwini mara namuntlha ni la ku ya vulavula hi mhani abigeyili mo yima sesi mi ta mi ta yima hala tlhelo kambe lava i abigeyili kusuka bibeleni mhani abigeyili va ra saseke ngopfu mhani abigeyila bibeleni Va ri, A titsongahat, a a teke hi nuna wun'wana, loko no lava ku swi vula kahle, a ri dabadaba. Mara Abigeyili a titsongahata. Ve ri loko Abigeyili a saseke ku fana na mhani lava, loko nuna wa yena a endla swilo swa ka swi nga ri kahle, va ri Abigeyili a swi twa ku masocha ya le kuteni ya ta dlaya nuna wa yena. Va ri Abigeyili a khandziya mbhongolo, a fika a chika a yima vavasati i nkarhi wa ku yimela mimiti ya hina i nkarhi wa ku yimela vanuna va hina loko mi languta kumbe hi karhi hi ta eka siku ra namuntlha hi yingisele xiyanimoya hi swi twa ku a peta nenge tolo kunene ku dlayiwe n'wana wa ntsevu wa malembe a rheyipiwile hi wanuna vavanuna ni la ku mi byela namuntlha be careful abigail u kona heyi hi ta mi khongelela swin'wana loko swi nga fambi a hi ku hi mi rhandza ha mi rhandza mo ka mi nga twi vavanuna cincani abigail a famba a ya yima emahlweni ka masocha a yi a vonani a fana nga chikangi loko a ku ri mhani lava na ku vula marito a fana a ri na vugangu byo tala loyi mara tshama a ku ni tshamela mfundhisi wa mina i don't care ku a va voni eka mina wa vona nuna wa mina a ku a na mhaka ku vanhu va vulavula yini mara na ku ya tshama ni tshamela nuna wa mina lava va languteni va fita mafita mhani mara na ku mi khensa ku mi fana na abigayili na loko mi rila na mi twisisa mi ri eka malembe lama hi nga famba ka wona ni la ku tshama nkatanga until xikwembu xa mina xi endla swin'wana swi nga endleka n'wananga u ka munhu a nga vona ri nkulu na swi twisisa ni swi vona hi wa mina n'wana loko a huma ka icu i tlakula ni tlakula munhu la nga xidudlanyana ni tlakula u yisa kun'wana na kun'wana a swi olovi vanhu va karhi va vulavula va vulavula vanhu loko xiyimo xi nga ri kahle va vulavula sesi va ku vila a wu n'wi fanelangi va vulavula sesi va ku na ku vona nga voni u fanele hina u fanelangi vona a fanele ku za nga mi tekangi n'wina va ha vona a mi nga ri type ya vona a va lava yelweni mi languta mhani nakambe hambi papa va nga voni va mbala kahle ni va languteni loko ni fika na languta sesi na vuxiyaxiya ma vona mbalela miri wa wena mbala u va kahle a swi bohi mpahla yi durha u nga timanyamani u fositela fashion yi nga ku faneli u nga timanyamani u endla swin'wana ku vavanuna va ta ni vona van'wana they don't care na loko u mbarisa swosweleswo they care hi mhaka mbilu ya wena me loko ni ri kaya ni nsati wa munhu mara loko ni famba ni mhani beka hi lomu a ni ti ku mi ni tiva njhani but loko ni ri kaya i make sure na ku khizama na khizama la swi faneleke because a bibeleni swi ta loko ri ku hlaya bibele va ri hi va hlonipha na hambi va nga hlonipheki ku fana na abigaile loyi a nga chika chika mhani chika u chikela muti wa wena a ni ta tsaka soli hi maker sure vamlimisi va happy loko swi endleka ya ya sapota petanenge hi sapota ku vavanuna a hi hinkwavo ho mi penda vavanuna van'wani va kahle vavasati a hi kahle vavanuna van'wani va kahle va endla timfanelo ta le kaya ta muti mara vavasati van'wana a hi kahle loko mi la ku pona a hi khomeni vanuna lava kahle loko va endla swin'wana va swi twisisa uh, ma swi twa nuna wa abigayila a ri njhani mara va ri hi va khongelela hi va khongelela wansati wa khizama phela swi boho byela nuna wena kumbe ni ya ku khongeleni vile loko va ku ya ku dyoleni ni lava swona ni ta kota ku n'wi khongelela a tshwa a vuya kaya va ku a nga kona wehe wa n'wi landzelela u cheka tifoni me nuna mina u tiveka ngopfu u le ka radio thobela f m van'wani va n'wi yingisela na vusiku ten to twelve na vusiku a ni cheki foni ya yena a nanka va fona vavasati mara loko a chayisa ntirhweni u vuya ka mehe mi ta sogola hi makamu ni vulavula ntiyiso va ta sogola hi loko a chayisa wa vuya e ni tlhe ni tshama cinca na matshamelo sofeni u n'wi yimele u ku lowa kambe u chayisa hi 12 u cinca na matshamelo na mambalelo ku na mambalelo ya le kamareni ku na mambalelo ya le patwini u ya u ya pfala switofi n'wana vanhu a fane a xaniseka loko a fane a fika la a fane a fikaka kona a mi mi xisi swin'wana hi tilulamiseni u ti alaarisa swi kha swi nga aleki u tlhela u famba ku na lava va nga redi ehandle swi kha swi va ah, mama ni va vulavurisi a na ku twa ni fonela mfundhisi va vula swin'wana a-a vana va vanhu u twa ku ni n'wi kwaterile i vuya adakwini tiyisela n'wana nga swo hundza mambalela le kamereni siku wena tata vulavula hi swona a ni vuli ku mbalani byakuta mara hi vula ku a hi mbaleni kahle hi va redi loko ti ara arisa swi hlwelahlwela wo tlula loko a ya ka muthaveni ku tshama mukhukhwini i mhaka ku redi
phindani kwalani mamabheka wa mi tshama mi swi vona ku ri va le makhwaseni va va va va tlharatlharahile so va tlula hina u twa ku ni tekiwile i ta ha tshama kaya na ku hlamba nga ha hlambi na ku tola roll on a nga ha toli roll on u ta mbala night dress loko baba a vuya hi seven na, na hi twelve a hambale night dress yin'wana ya chaka kha a tlanga makarata loko a ya hala yana emukhukhwini a xi kuma xi ri vile xi kha xi pfula eh, na nyangwa xi ri redi a nga he vuyi a nga n'wi tirhiselangi murhi wa va redi va langi redi mimbala mulimisi ha va la musadzi va va navo hamba tv a vo va fanela vona va tlhe mi ta ka mina ee hela zwa u lwa hafha tv a hona musadzi vhone wa mi shanisa yes change vonani abigail a chika a hi chikeni na swiyimo swa hina a hi chikeni hi rhandza vavanuna va hina va karhata nkarhi wun'wana mara hi va rhandzeni a hi va twisiseni a hi va endlele leswa kahle mi ni tala ku vula ende na swi vula ende a ni chavi mi nga ni cinca wa me nuna nga jimitini am sorry makamu ni talekaka wena ni kuma sesi a ku dyisa ni ku vona u dya patwini kumbe loko ni ta rhekhoda u ni dyisa u n'wi a dyisa wa me nuna nga dyi patwini n'wi ku tshembi a hi swekeleni vavanuna va hina a hi vutiseni ku a guxe a ni ri koti kahle ni nga swekisa ku yini va ku hayi mama beka mi endla so na hina swin'wana hi swi koti ha vutisa un'wana i ta sweka vuswa na vutlhotlho u rhelela a ya mukhukhwini a ya kuma sopo ya kahle loko a ku i a ku a na ha tlheleli leyi dyondza ka van'wani vavasati vavasati tshikani ku hleva tshikani ku hleva vavasati ha wisana ene mhela a ni wisaka wa tihlupha loko ni wisa na khandziya me uh, ah, meshem Ah, kahle kahle no ka ni nga tangi kahle hayi ni ti languta kahle ku namuntlha na ku mbala rhoko leyi tshamaka kahle a ni mbali no teka ni veka mene ni mbala kahle na movement ni yi cinca ni ni endlela ku lavaya va nga ni vona ni tshame ka wheelchair leswi va nga swi vulavula ku wa fa va swi feteterile misele loko va ku hlevile va ku byela hi nuna wa wena wa ha ri tlanga u pfinya tirhoko u ya n'wi tengisa va ta ku raha vanhwanyana a wu endli swona u mbala kahle sesi va hundza va va ri group va karhi va hleka xihleko lexiya wa vona loko vavasati va ku hleka swa xiphuva ni ti n'wi tshami swi vona na u nga vileli hundza u karhi u yimbelela risimu ri kona risimu rin'wana mbilwini u karhi babihi

i ku ka wena wo ta kwalano wa le makhwapeni a nga ku kombi na le ka vanhu loyi wa ka mina u ta vuya a kaya i wansati wa straight
mama beka mama beka mi vule mhaka yin'wana lana ni ri mi ku um lava va nge te va mi vona mi tshame ka wheelchair va vulavule mhaka yo mi ta fa namuntlha ku fe vona loko matihlo ya mina ya fa it was 2012 ku na ndisa ya mina loyi a ni landzaka i ni foyinela kha rila a ku ku tekiwe 50 ya ti-i d copy ta mina ni fakiwa ka ti-afbob Yes. ni fakiwa ka ti-one life Bayern. for, for them to benefit for my death mara but, but i was looking for money for medication for my eyes they never helped me Yes. Why people's die like that when we are eh, eh, why yes. vanhu va ri hi ndlela yaleyo loko hi ri disable? Yes. Mara vo tala va vona maybe 30% ya lava nga ntsarisa. Ni tlhe ni ya ni ya lahla vona nga koti no bafaxolo ni yima. Va kha va famba. Xikwembu xa hina xa swi kota ku cinca swilo. U ri loko a hetelela a ku Jehovha ni ta n'wi tshemba na le ka xiyimo lexi. Sesi mi n'wi tshemba na le ka xiyimo lexi. Ma tivona ku mbale kahle njhani? ma vona me ni na problem ya vavasati vo mbala kwayikwayi a ka rhanga yi koti xava leyi ku ringanaka a swi na mhaka ku mbala flat me munhu wa ndlolo hi tshama tiva loko a famba tlhaku i i nga ku wo fa i le xibedhlele e-e mbala ntangu ya kahle u breka kahle u tixeyika kahle u endla kahle loyi a ku hlevaka u yi rhikinya ntangu u ku languta hala hansi ya vulavula sesi a-a sweswi swa kun'wana ni langutile ku namuntlha Mfundhisi va fanele mina, loko a va lo teka mina, mara khale a mi nga va lavi. Mfundhisi va fanele loyi. Hi leswi Xikwembu xi nga va vekerisa xiswona. Wena nga si tshama ku lava hambi u ta u ti titubate u famba mahlweni ka vona, vile na ku vona hikuva va voni swa antswa a va ku lavi. Famba u tidlayela munhu loyi kahlekahle na yena a nga riki ka wena. Sesi bombani. mbalani na mi vona mbale ntambu ya ku fambelana na n'wina leyi mi yi kotaka endlani tani va kha va vulavula mi loko loko mi famba mi yimisa na ringi mi ti endla hi vona va karhi va ku yimisa na ringi mi ku i ya nuna wa mina i lo mi mbarisa a hi swona swa kala van'wani va swi lava swala loko mi famba mi ku vavasati cincani na mafambelo fambani hi ndlela yin'wana wa vona swa endleka laha u nga nikiwangi swa endleka i ku nga ri na nchumu swa endleka mara na ku mi byela ku na wanuna un'wana a faku hi wena the way you are leswi u nga xiswona u xiswona un'wana i yellow bone un'wana wa ntima ku na un'wana a faku hi the way wena u nga xiswona hambi o titotatota loko va nga ku lange ku lange ti rhandzeni a hi ti twisiseni a hi ti voneni ni khense swinene na mina ya ku cinceni ah, papa ri ya chancha ri nga ke ah, munhu u tikombelela na mina ni vula tano ka siku ra namuntlha ni ri ni khensa swinene ku va mi ni rhambile ni khensa swinene mfundhisi wa mina n'wana wa mina ni khensile papa happy ni khensile but soli but mulemisi ni twa leswi mi nga swi endla a hi yaneni mahlweni hi swi endla xikwembu xi na xikongomelo hi vutomi bya hina but soli mi nga swi teka van'wana va nge heti la loko va languta va ta rhanga va vutisa ku i mfundhisi wini swi ku yini u te yini va ku hayihi mara va ni byerini ni langutele leswi mi swi endlaka mi va endlelaka swona a hi yaneni mahlweni hi va kurisa a mi ti kurisi n'wini loko mi kurisa vona ku kateka n'wina va ta mina cancer Ku va u ni heleketa, u nga ni heleli mbilu, kun'wana na tikarhatela, um u ni twisisa, u ni rhandza, um na mina ha ta ku rhandza, na tshembisa ku ni ta ku hlonipha. Lexikulu ku va ni n'wi hlonipha, mm, ni sweka na leswi hinkwaswo ni nga swi vula ni swi endla um kusuka ka mina mativula rini wa efrayim wa nkondo wamalenga wa ku hi n'wamaxakadzi i hahanwa tihosi nga tihosi ntsena ni rivele vakhegula vakhegula mulimisi hi ya a spain hi may vakwakwani 60 ku fika kwale henhla ha flya um eh, hi ya spain hi ya tlanga bolo na matiko man'wana remember team leyi nga france ni loyi sungula team leyi nga togo team leyi nga guinea team leyi nga kwini mati va n'wina vatsonga kumbe n'wina va rixaka ra ka hina a mi fanele mi tinyungubyisa hi leswi na loko ni nga ha ri kona a swi tiveki ku mama beka i musunguri wa ku tlangisa vakokwani bolo emisaveni hinkwayo wa swi lava a wu swi lavi wa ni venga a wu ni vengi vito ra mina ri tsariwile atilweni na le misaveni wa ni twisisa a wu ni twisisi jehovha u ta famba na mina ni vula tano ni ri nkomu mi nga hi tlhelela polokwane
ha na ku hlavelela van'wanuna